Ka lo ruih em vang a lo ni. Ziaktu Pante a ral te. Ni chu ka han en a, sukchen awr chauh a lo ni tawh a. Kawla a liam dawn ruai chu a ni tawh mai e. Nu thenkhat fate ngaihtuah tina zual deuh ten an fate tualleng, a nau haw thawm te pawh hriat tur a awm loh loh tawh a. Nu thenkhat eirawng bawl zawh hma loh hlau deuh te pawhin mawng vawmba ang maiin an mawng an phet sek tawh mai bawk a. Mahse maw, kei chhungkawpa ber hi tlangrel leh selthang dawn lo lekin an sawi chawltui ning zu runah A lalna ram chu rawn pelin tih hla ang mai khan ka lalna run pelin in lamah nupui fanau ten ka thla zar hnuaia hlim taka len ve an thlak hlelh ngawih ngawihna te chu menah thlakin khawi maw tlem chu han ti leh la tiin tlak denga ka lo lawi bel tlun tawhna runah ngei chuan zing ni chhuah atanga tlai ni tlak thlengin chilper chuai chuaiin ka la tawngsaw buah buah mai chu ni sia le. Pa ber eng thawk ta lo na nana chu chhungkua in chuan kan cham lek lek chu a ni e. Nupui fa nauten hmeal en ngut aiah tia buhfai a ba la na tur an zawn laiin kei val dawn tawi hian ka duh ber chu a ba a intheih na tur ka lo zawng ve mek thung a. In lama engmah thawh peih nei uk lo khan ka duh ber a par ka tlan mek kawltute hnatul ang ang chu Engmah thawh hreh nei lo ang hrimin phur takin thlansa phul kaiin ka thawh sak tak sur sur a, a neitute tlawn lungawi nana an tul pawi pang ka thawh sak chuan Eng chen a rei nge a tih lawm ang tih chu pa chauh lo chuan an hre hauh si lo. Chutah le a bangawt chuan daih tawh miau hek lo le, ka lo hlauhthawn ruk ang nge ngeiin. Nang a ba a pek chu lei buang nena in ang reng. Tibul nghut chunga a kawltu berin tukhum chhah min han chhawn takah meuh chuan pai chhur chhur in lai tual ka han chuang chhuak ve lo thei ta lo kha nia. Ka kawngkal chu ka su hluau hluau hian ka hria a. Kan khawvel hi a vir chak ta thut a maw tih mai turin a vir ang mup mup a, a lei ang buk buk bawk a. Chutiang tak chuan kei pawh chu ka awm ve zel lo thei si lo. Mi hmuhah chuan ka kal pai ang tak duan duan a. Patlinga pumpa kan lamtluang zau tha hel hawlh tak maiah hian mahniin ka leng mang lo chu ni e. Mahse, keimah lamah erawh dik lohna neiin ka inhre bik hauh lo. Mite nuihzat leh ennawm thlira thlir ni mah ila, chutianga khawlaia patlinga pumpa han pai deuh khat khat chu a pa deuh riau zawka inhriatna thlarau chuan min pawl ve tlat lawih a. Kawng laka ni se ka hmu apiang biak tur emaw ka ti a, ka biak apiang lah ka beng chhet biak ang tak lung lunga ka bengah chuan ka tawng kha a la ring lo mah mah in ka hria a, a aia volume herh san zel ka la duh leh ta nghal. Mi pangngai beng ni nghal lo chuan ka sawi ngai, ka sawi nawn chhen te kha midang kei anga diabawla dawi at ve loh tan chuan nuihzat thlak leh nin awm mai, nimahse keimah lama erawh chiang bik riau a hriatna thlarau bawk chuan min pawl ve leh tlat thung si, khatianga awm lo thei kha ka ni bik tlat lo a ni. Pa zawnga pa derdep leh sapan ber mai kha. Chutiang taka dia bawla ngam thlemna ka do zawh loh hnuah kha chuan huai ber leh chak berah ka inngai ta hmiah mai te kha a ropui dangdai ve reng reng e. A turtu lam a chak em avang leh min tur nat ve em avang chuan cho loh reng ka nei ta lo mai a. A chu a pawh lo ni ta teh reng se. Ngawi hle hle a, han awm ve mai awm kha. Chaw loh ka neih loh thu leh tumah ka hloh loh thu chu VC tlang au ai a chiang zawk chuan khawlai lun laiah ngei mai ka han puang vel dum dum mai bawk a. Kawng kal hovin min nuih tet tet a ni tih hre tho mah ila thil zahthlakah ka ruat lo lui ve tlat a, pa ve deuh a nia ka ni aw. Chutiang zela kal su ve lui lui chung chuan chawl tuining zu ka tlan nasat luat avanga ka lo ngaithah em em kan run riang te hlui ram ve tawh tak mai kai chen chu ka han thleng ve hlawl mai a, inchhung lam chu luah loh run ram an sawi ang mai hian a reh hian a reh tlawk tlawk a, a chhunga erawh min hmangaih em em tu Ka nupui fa naute chu hlau leh kim ki dekin an thu ngawi kar a ni tih chu ka hre chiang hle a, khawngaihna leh lainatna lantir erawh chu ka tum lo bur mai si. Tichuan le, kawngkhar chu lal ber a lo thleng ta ti ni awm takin ka han chhir hawng ve bur mai a. Nupui fanauten ei tur nei mumal lova meal an lo en lek lek tawh laiin kei pa ber chuan hlau leh kimki deka ka haw hun lo nghak, ka nupui fanaute chu ka han hrawk khur khur a, hlau avanga min chhan duh loh leh ka thin a rim a, min han chhan deuh lahin ka thin a rim zel tho mai bawk si. Min hmangaih em em tu ka nupui duh tak chu ka han beng thuai thuai mai bawk a, ka fate tap lawm lawm leh ka nupui hmeichhe awm nem tak mai kut ka han thlak avanga taksa leh thinlung na ngawih ngawih chu a lai nat awmzia hre reng mah ila khawngaih loh lui ve tlat kha pa zawk tlat a hriatna chuan ka thluak bur hi a luahlum ve tlat alawm. Dik tak chuan min hmangaih em em tu ka nupui khan a taksa a kut ka thlakna ai khan ama leh ka fa te aia chawltuining zu ka hmangaih tak tlat zawk avanga a thinlung hliam kha a let tam takin na a ti daw a ti zawk daih asin. Chu lah chu kei val dawn tuaia hian ka hrethiam duh lo lui ve tlat si a nih kha. Chutiang zela kum puiling leta kawl a ni chhuak ka han chhiar takah chuan nei a lawi reng kan lo nei tawh lo mai a, nei lo a lawi kan lo ngah em em tawh zawk hi lo ni. Nupui fanauten thawmhnaw tha hak tur nei zo lovin chhe hnangkhai te te an nei tharna pawh thangkhat lian zet a ni tawh ang tih hriat fahran a, rawng a lawi pawh nei tawh mang lo an lo inbel far mai bawk a. An taksa tan a tha ei tur an hmuh loh avanga ka fate chair dul kiar hir hiar chu hmuh kanin tuna ka ei mek pawh hi a ba a nu berin harsa tak chunga a dil chhuah a ni tih te pawh ka ngaihtuah thleng duh lo lui a, heng thil zawng zawng te hi ka lo ruih em vang a lo ni tih lah ka la tum duh bik der si lo. A tawp ah zet chuan ka pathir anga sak tisa nei lo ta na nana chu keima taksa ngei pawh in chutiang reng a nun chu a tlin bik hauh lo mai hi a lo ni. Hmel pawr chhup in biang a puar pup a, hmai a tai hlur mai bawk a, lang thau hmuk e ti lo chuan mawng lam a zuih tut a, Pathian zar ah mawng chu ka la nei ve hram hram na a, tam erawh a bo zo ta, chu mai a la ni nem. An dam lo ni khua a enkawlna tur ta ngial pawh kei an innghahfan a neih chhun. Chhungkawpa ber hian ka ngaihsak miau lo avangin ka nupui fanaute chuan lei hring nun zin kawng hi la zawh la thlahlel hle mahsela zamual min liamsan ta zeuh zeuh mai le. Tunah zet chuan ka harh chhuak ve chiang ta khawp mai. Mahse, sebo hnua se kawngkhar chu a tih dan dan a la awm thei ngai. Ke tan erawh zawng hringnun din thar leh tum chu beidawnna ai beidawn thlak zawk a lo ni ta. Nun hlui ngaiin ka tap a, a sawt tawh si lo. Mahni pawh a insaseng hlei thei tawh lovin ka that lai huna a par ka tlan thin. Chawltui ning zu avanga kal ngil hlei thei lo thin kha. Chu mi avanga tihchhiata ka awm hnu hian he ka lei taksa dul dang tak ruh kawl mai ni tawh hi a kal ngil hleithei tawh lo ve ta thung a. Aw, hringnun hi a lo va inthlak danglam thei ngai em! Sak ruangah Laitha reng a zam lova, Laitha lo pawh a zam chuang hek lo. Ka awm mai mai pawh hian ka chau ngawih ngawih tawh mai chu ni si aleh. Tunah zet chuan he ka lei taksa ngei pawh hian hringnun hi a mang tha tep tawh chu a ni si. Chu chu pawm lo mah ila ka pawm a ngai tawh si a ni. Chutah zet chuan ka lo intihpa ve thinna zawng zawng te chu dah bovin, loh theih lovin ka lo ruih em vang a lo ni ka ti tham ta raih a. Bianga mittui luang ngiai ngiaiin thei leh thei lovin bangkil khata khum hlui leh awng rawp tawh tak mai lo ding sawi ve bam lam chu ka pan ta chhat chhat a.